Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, loosst mech och als Éischt dem Marc Spautz als Interpellant Merci soe fir datt en dës Interpellatioun ugefrot huet, sou datt mer d'Chance hunn, och nach eng Kéier iwwer Bien-être, wann och dës Kéier iwwer de Bien-être au travail ze schwätzen. Ech mengen, datt de Bien-être eis déi lescht Wochen nawell, genuch beschäftegt huet an datt dat en Zeechen dofir ass, datt e wichtegt Thema ass an net eppes, wat een op déi liicht Schëller soll huelen. De Bien-être au travail beziehungsweis d'Wuelbefannen op der Aarbecht ass e ganz facetteräicht Thema. Meng Virriedner hunn et, mengen ech, op verschidde Facetten erofgebrach. Vill verschidde Facteure spillen eng Roll, wann et drëms geet, ob een Employé sech op senger Aarbechtsplaz Gutt spiert. Graff geschwat léisst sech d'Wuelbefannen an dräi grouss Dimensiounen ënnerdeelen. Éischtens d'Perséinlechkeet vum Employé, ween ass déi Persoun, déi schafft, mat all hire Motivatiounen an Ängscht. Zweetens d'Aarbechtskonditiounen, wéi eng Méiglechkeeten an Aschränkunge bitt den Aarbechtsposten aus materieller an immaterieller Siicht. Drëttens d'soziaalt Ëmfeld, wéi eng Bindung entwéckelt sech zwëschent den Employéen a vis-à-vis vum Patron. Mir als Politiker mussen eis dofir d'Fro stellen, wou genee de Staat an dësem multikausale Geflecht am beschten d'Hiewelen usetze kann, fir d'Wuelbefannen op der Aarbecht esou ze erhéijen. D'Ausgangssituatioun fir déi meeschte Leit am Land ass aktuell déi, dass si schaffe ginn, fir Suen ze verdéngen. Suen, déi et hinnen da soll erlaben, um gesellschaftleche Liewen deelzuhuelen. Natierlech, Geld ass net alles. Verschidde Leit maachen aus hirem Beruff och eng Passioun. Och wann se mat hirer Aarbecht keng Millionäre ginn oder um Enn vum Mount et knapps opgeet. Mee fir déi meeschte Leit ass et esou, dass si schaffe ginn, well se d'Sue brauchen, fir hiert Liewe gestalten ze kënnen. Se brauchen e Salaire, fir hire Loyer oder e Prêt ze bezuelen, Iessen ze kafen oder de Kanner Kleeder ze kafen. Fir eng steigend Zuel u Persounen hei am Land geet de Salaire awer ëmmer méi oft net duer. Déi lafend Käschte si méi grouss wéi déi lafend Akommessen. Dat wierkt sech natierlech och op d'Wuelbefannen op der Aarbecht aus. Wie 40 Stonnen d'Woch schafft an awer säi Liewen net finanzéiere kann, dee fillt sech éischter wéi ee Sklav an net wéi ee Salarié op Aenhéicht a senger Entreprise. En Aarbechter, dee 40 Stonnen d'Woch ënner haarde Konditioune säi Kierper belaascht, fir um Enn vum Mount ëmmer nees Mat engem eidele Kont do ze stoen, well näischt Rescht bleift fir ze spueren, dee kann a sengem Beruff nëmme schwéier Erfëllung fannen. D'Working Poor sinn zu Lëtzebuerg trotz engem Brutto-Mindestloun vun iwwer 2.000 Euro leider keng Seltenheet. Eurostat no ass méi wéi all zéngt Persoun mat enger Aarbecht zu Lëtzebuerg aarmutsgefährdet. Domadder leie mer op der traureger zweetlescht op der zweeter Plaz an der EU. Dat ass ëmsou méi schockéierend, wann ee sech gläichzäiteg virun Aen féiert, datt d'Ongläichheeten tëschent de Räichsten an den Aarmen an eiser Gesellschaft weider zouhuelen. Laut dem Statec hunn déi räichsten 10 Prozent 10 mol méi Suen zur Verfügung wéi déi äermsten 10 Prozent hei am Land. Et ass evident, datt hei de Sozialstaat mat senge solidareschen Ëmverdeelungsmechanismen intervenéiere muss. Aktuell bleift bei ville Leit och no de Sozialtransferten um Enn vum Mount näischt méi um Kont iwwreg. Och déi rezent Hausse konnt dorunner net vill änneren. Dofir war se dann awer ze geréng. Fir dem Phänomen vun de Working Poor entgéintzewierken, brauch et also méi politesch Initiativ. E gudde Salaire geet awer natierlech laang och nach net duer. D'Wuelbefannen op der Aarbecht geet schliisslech och domat anhir, wéi ee sech op senger Aarbechtsplaz fillt. Mir all verbréngen e groussen Deel vun eisem Liewen, wann net esouguer de Groussdeel dovunner, wou mer waakreg sinn, op eiser Aarbechtsplaz. Dobäi kënnen eng ganz Rei vu Facteuren eng Roll spillen, fir dass ee Salarié sech schnell onwuel spiere kann. Eng schlecht Ambiance mat Cheffen a Kolleegen oder d'Presenz vu gesondheetsbeanträchtende Facteure sinn do nëmmen zwee Beispiller. Et ass evident, dass mir als Gesetzgeber net nëmme kënnen. An tëschemënschlech Relatiounen agréifen. Mir kënnen den Entreprisen och net virschreiwen, wéi se hir Personalpolitik wëllen ausriiten. Wat mir allerdéngs maache kënnen, ass dofir ze suergen, dass all Salarié esou schaffe kann, dass seng physesch an och seng psychologesch Gesondheet op der Aarbechtsplaz respektéiert gëtt. Et muss ee sech zu Lëtzebuerg d'Fro stellen, ob am Beräich vun der Preventioun vun Accidenter wierklech genuch ënnerholl gëtt, fir d'physescht Wuelbefanne vun de Salariéen ze garantéieren. Aus den Donnéeë vum Statec zu den Aarbechtsaccidenter aus dem Industriesecteur geet ervir, dass et 2018 zu Lëtzebuerg méi wéi 19.500 Aarbechtsaccidenter gouf, vun deenen der 15 leider déidlech ausgaange sinn. Dat sinn der ze vill! An net nëmmen dat physescht Wuelbefanne kann op der Aarbecht gefäert sinn, mee och dat séilescht Wuelbefannen ass a villen Fäll zu Lëtzebuerg alles anescht ewéi gutt. De Risiko, dass Aarbechter bei eis am Land an eng Depressioun falen, ass mat ënner ee vun deenen héchsten a ganz Europa. D'Grënn dofir sinn erëm villschichteg. Zäitmangel, e Mangel u Wäertschätzung duerch Aarbechtskolleegen oder de Patron bis hin zu Mobbing op der Aarbechtsplaz. Hei muss de Staat sensibiliséieren a bei Gesetzesverstéiss haart duerchgräifen. Wie seng Aarbechter physesche Geforen oder psychescher Gewalt aussetzt, muss bestrooft ginn. Wat d'Thema Mobbing ugeet, goufen an de leschte Jore schonn eng ganz Rei Fortschrëtter gemaach. Engersäits wat d'Visibilitéit vum Problem ugeet. An Zukunft muss mer awer och nach verstärkt op der Preventioun schaffen. Obwuel Mobbing duerch eng Villzuel un Artikelen aus internationalem an nationalem Recht an och duerch de Règlement grand-ducal vun 2009 verbueden ass, kënnt et a lëtzebuergesche Betriber ëmmer nach zu Situatiounen, an deenen Aarbechter humiliéiert, degradéiert a psychologesch fäerdeg gemaach ginn. Do kann och de gutt gemengte Rotschlo vun der ITM, deen op hirer Websäit ze fannen ass, net wierklech weiderhëllefen, well déi seet, Zitat, Au niveau de l'agresseur, montrer des limites en criant aussi fort que lui. Ma bon, wann de Conseil ass, fir sech beim Mobbing duerch haart Jäizen zur Wier ze setzen, da mengen ech, hu mer nach e grousse, ganz, ganz grousse Wee virun eis. Mir als Gesetzgeber hunn hei d'Méiglechkeeten anzegräifen. Viru méi wéi 17 Joer gouf an der Chamber de Gesetzesvirschlag 4979 relativ à la protection contre le harcèlement moral à l'occasion des relations de travail déposéiert, deen 2014 deemools vun der Deputéierter Madame Taina Bofferding iwwerholl gouf. Den Dossier ass och elo nees an d'Kommissioun verwise ginn. Geschitt ass awer weider näischt. Do musse mer méi aktiv ginn. Mir sollten et zu Lëtzebuerg net bei enger Konventioun an engem Règlement grand-ducal beloossen. Mir brauchen e Gesetz, dat Mobbing konkret als Infraktioun uféiert, fir esou en Outil ze hunn, fir de Problem ze ënnerbannen. Esou Gesetzer existéieren zum Beispill schonn an der Belsch, wou de Mobbing op der Aarbechtsplaz och kloer definéiert gëtt. Mir Pirate fannen, datt Lëtzebuerg de selwechte Wee sollt aschloen. Här President, ech hunn Iech net méi spéit wéi haut e Bréif geschriwwen, jo, e physesche Bréif op Pabeier mat Ënnerschrëft, wéi mer dat hei heiansdo maachen, fir datt dee Gesetzesvirschlag 4979 erëm opgegraff gëtt. weiderugefouert ka ginn an un déi zoustänneg Kommissioun verwise gëtt. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, niewent dem Schutz vun den Aarbechter viru psychescher Gewalt sollte mer eis an Zukunft och nach verstäerkt dem Ausbau vun alternative Schaffmodeller, wéi zum Beispill dem Teletravail, der Compatibilitéit vum Familljeliewe mat der Aarbechtswelt an och dem Thema vun der Erwuessenebildung, widmen. Dir verstitt, léif Kolleegen a Kolleeginnen, zéng Minutte ginn net duer, fir de ganze Spektrum, deen een am Aarbechtsrecht misst ugoen, ze thematiséieren. Loosst mech awer zum Schluss nach een Thema uschwätzen, wat mir perséinlech um Häerz läit, nämlech d'Matbestëmmungsrecht vun Aarbechter an hire Betriber. Et ass esou, datt zu engem gudden Aarbechtsklima an zu enger wierklecher Verwierklechung am Betrib och dozou gehéiert, datt ee sech empowered fillt, datt ee sech fillt, wéi wann een en Deel vun engem grousse Ganzen ass an datt een och un de Friichte vun dëser Aarbecht ka profitéieren. Am Ausland ginn et eng ganz Rëtsch Modeller, wéi ee Entreprisen, déi an d'Hand vun hire Mataarbechter geluecht ginn oder wou Mataarbechter e gréisseren Deel um Kapital herno mat droen, erméiglecht ginn. Ech schwätzen do net vun de Stock Options, déi haaptsächlech am Start-up Secteur en Thema sinn. Ech schwätzen do ganz konkret vun de Méiglechkeeten, aus de Mataarbechter net nëmmen e Mataarbechter ze maachen, mee e Mataktionär, e Matbestëmmer am Betrib. Dofir, Här President, erlaabt mir Iech dës Motioun ze iwwerreechen, an där ech ënnert anerem eng Etüd iwwert den Impakt vun esou engem Actionnariat salarié fuerderen a gläichzäiteg awer och de Finanzminister invitéiere géif, fir bei der Reform vun de vun de Steieren dat Thema nach eng Kéier unzeschwätzen, fir eventuell Betriber, déi zu engem Groussdeel vun hire Salariéë gehale ginn, steierlech ze begënschtegen. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. Elo huet d'Regierung d'Wuert, den Här Aarbechtsminister Dan Kersch.